Mi rhaid dybied hefyd y bydd terfyn ar y Gymraeg tua dechrau'r unfed ganrif ar hugain. Nes i ymaelodi efo'r Gymdeithas pan o'n i'n bedair ar ddeg oed ac ers hynny dwi wedi bod yn gadeirydd yr mudiad a golygydd Tafod y Ddraig ac ar y Senedd a rwan dwi efo rhanbarth Gwynedd. Dwi'n yy wneud efo sawl ymgyrch yn y gymdeithas, yn ymgyrch addysg, yr ymgyrch dros ddatganoli ddarlledu a bach o bob ddim arall hefyd. Wnes i ymaelodi yn y Steddfod Tregaron so tair mlynedd yn ôl ond wedi bod â diddordeb ers tipyn o amser a dwi'm ond wedi gallu ymaelodi pryd 'ny achos o'n i'n yy 18 so o'n i'n meddwl bod e'n pryd ymaelodi. Dwi wedi bod yn aelod o Gymdeithas yr Iaith ers blynyddoedd mawr bellach. Nes i ymaelodi i gychwyn pan o'n i yn ddarddegau ac ar y pryd yn teimlo yn angerddol dros um, hawliau'r iaith Gymraeg ac yn teimlo nad oedd yr iaith Gymraeg yn cael y statws haeddiannol. Ers o'n i'n ifanc, o'n i'n teimlo fel bod dim lot o parch yn cael ei dangos at siaradwyr Cymraeg a bod lot o teimlad fel bod cywilydd i siarad Cymraeg gyda pobl. Er enghraifft, sa'ch chi'n mynd i siop, dachrau sgwrs yn Saesneg achos bod chi'n teimlo fel chi ddim eisiau achos i Helen trwy ddechrau sgwrs yn Cymraeg yym ac o'n i jyst yn teimlo fel wel be ma' hwn amdano ni'n byw yn Cymru a ni'n byw mewn wel i fi yn byw mewn ardal Cymreigaidd iawn pam bo' fi'n teimlo cywilydd wrth dechre sgwrs yn Gymraeg 'da rywun? Wel dwi'n byw yn y rhan Cymreictio o Gymru a dwi'n gwybod os 'di'r Gymraeg yn wan yn Nyffryn Nantlle na mae'n wanach mewn llefydd eryll. Felly, peth o rwystredigaeth pan oedden ni'n ymgyrchu yn y 70au, oedd gynna ni set o ddynion ac oedd pobl yn dweud, o, da chi llawer rhy uchelgeisiol, da chi'n amcanu at rhywbeth hollol afrealistig, a da chi'n sylweddoli rwan, tasa nhw wedi gweithredu yr egwyddorion yna, bysa'r Gymraeg mewn lle llawer gwell erbyn hyn. Nid dim llai na chwyldroad. yw adfer yr iaith Gymraeg yng Nghymru. Trwy ddulliau chwyldro yn unig y mae llwyddo. Os ewch chi'n ôl 60 mlynedd i ddarlith radio Llondus Lewis yn Gyd yr Iaith, oedd o'n gwbl gywir yn dweud, heb weithredu, heb uh, ymyriadau gan bobl lawr gwlad Cymru, fydd yr iaith heb fyw mynd i'r ganrif yma. Oeddwn ni'n gweld bod na fuddugoliaeth enfawr wedi cael ei ennill ar hyd y blynyddoedd, chi'n gwybod, arwyddion ffordd Cymraeg, sianel deledu Gymraeg, sianel radio Gymraeg, twf um, o ran addysg cyfrwng Cymraeg, ond da ni'n gweld ym mhob un o'r meysydd yna, os da ni'n pwrhau frwydro, fydd yr holl enillion yna'n cael eu colli, a mae'n gymaint waith dal i'w wneud. Y, y fryd, fel mae pobl di, di, di deud erioed, bod y Gymraeg yn bob maes bosibl Ar y dechrau oedden nhw'n deud o fedrwch chi ddim cael papurau newydd yn Gymraeg, wnaethon ni brofi hynna'n anghywir. Brwydr y Sianel, o fedrwch chi byth gael y doniau i, i lenwi sianel Gymraeg, o fedrwch chi ddim cael coleg Cymraeg. Da ni wedi profi ar hyd y ffordd mond i'r Gymraeg gael rhwydd hynt yna wrth gwrs bod gennym ni gystal doniau a neb arall yn y byd a da ni'n gallu cymryd yn lle yn falch. Dyn ni'n gobeithio y bydd y Cymdeithasau'r Iaith yn parhau i arwain newid radical o ran polisi iaith a cymunedol yng Nghymru. Ac um, bydd y iaith Gymraeg yn canolog yn, ymwyd cyhoeddus yng Nghymru fel iaith cymunedol ac iaith fyw. Da ni'n teimlo um, bod hi'n hynod, hynod o bwysig bod pobl Cymru yn cael mynediad i uh, ofal iechyd um, yn, yn y ddwywaith, yn Gymraeg neu yn Saesneg, a bod yr hawl yna yn, yn gyfartal. Mae hynny ddim yn rhywbeth sy jyst yn neis, yn braf i'w gael, ond mae o gyfystyr â gael gofal iechyd gorau a 'da ni'n teimlo bod hynny'n hawl sylfaenol i bobl Cymru. Mae rhai carfannau o bobl lle mae gofal yn y Gymraeg yn bwysicach nag erioed, yym pobl fel fel plant sy falle yn methu siarad yym dim ond Cymraeg, yym neu pobl sy'n byw gyda cyflyrau fel dementia, lle maen nhw falle wedi Colli'r y gallu i siarad mewn y y iaith oni bai am am Gymraeg. Fi'n teimlo fel bod lot o pobl ifainc yn teimlo fel er bod diffygion i gael bod y sefyllfa'n itha saff a i raddau ma' fe, ma' fe'n itha normal nawr i siarad Cymraeg a ma' fe'n y yn derbyniol o'n gyhoeddus ond ma' 'na dal diffygiadau mowr i gael, ni 'di gweld dirywiad yn y nifer o siaradwyr mwy neu lai mewn pob un sensws sy' 'di digwydd ers yr y Oes Victoria really. Dwi'n meddwl bod Cymdeithas yr Iaith 'di gwneud cyfraniad aruthrol i fywyd Cymru ers 1962 a wedi bod yn fudiad sy'n peri bobl edrych ar Gymru trwy sbectol wahanol. Mae sawl un yn meddwl, wel, yn ymgyrchu dros uh, gyfiawnder i'r Gymraeg, ond da ni eisiau cyfiawnder byd eang Heb y gymdeithas, fe wnaeth sylw ddim yn cael ei roi i ymgyrchoedd yn gwbl hanfodol. Mae gen ni cymunedau Cymraeg yn dirywio ar hyd a lled Cymru. Dim digon o gefnogaeth gan y Llywodraeth i'w cynnal nhw i sicrhau bod yna fynediad i dai fforddiadwy, i sicrhau bod yna swyddi uh, da, sicr, a mae'r cymdeithas yn gwbl ganolog i'r ymgyrch yna i sefyll, sefyll y cornel nhw. Dydy hynna ddim yn digwydd yn naturiol, doedd ddim yn digwydd tywod, trwy ei wellies da a'r Llywodraeth ei hunain, mae rhaid cryfhau, wthio a brwydro dros hynny. Dylai pobl ymuno gan Gymdeithas yr Iaith achos mae Cymdeithas yr Iaith yn cynnig llwyfan i gwneud gwahaniaeth go iawn. Mae'n rhoi cyfle i ymgyrchu dros. y cymunedau Cymreig ac y iaith Gymraeg, ac adeiladu dyfodol teg a chyfiawn i bawb yng Nghymru. Dwi'n mwynhau bod aelod o Gymdeithas yr Iaith, a wastad wedi gwneud, dwi'n teimlo bod fi wedi cyfarfod gymaint o bobl sydd yn teimlo'r un fath â fi, yym sydd yn teimlo'r un angerdd dros yr iaith Gymraeg, mae 'na deimlad o undod o fod yn aelod o Gymdeithas, a hefyd mae 'na deimlad bod ni yn yn gwireddu pethau, mae 'na deimlad wirioneddol bositif bod ni'n neud gwahaniaeth A mae hynny mor, mor werthfawr, a 'da ni'n gweld dros y blynyddoedd lle mae'r ymgyrchoedd 'ma wedi gwneud gwahaniaeth positif a bod hawliau'r Gymraeg wedi cael, yym, wedi, wedi gwella oherwydd ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith. Mae'n gwbl bwysig bod pobl yn dal yn parhau i ymroi'r frwydr dros yr iaith a chymunedau Cymru. Da ni'n gweld mae sefyllfa'r iaith yn parhau i fod yn, yn argyfyngus. Gafon ni, welon ni cwymp um, pellach yn, yn nifer o bobl sy'n siarad yr iaith yn y cyfrifiad diwetha. Dydy dyfodol iaith ddim yn sicr o gwbl, yn enwedig yn ei, yn ei chymunedau traddodiadol. Mae dyfodol yr iaith fel iaith fyw gymunedol yn parhau yn y fantol a mae'n holl bwysig bod pobl ar hyd a lle Cymru yn ymuno fel frwydr yna i ymgyrchu dros hawliau siarad yr iaith, i ymgyrchu dros hawliau plant i ddysgu'r Gymraeg trwy'r system addysg ac i bobl gael defnyddio'r iaith ym mhob agwedd o'u bywydau nhw. Mae, I mi mae o'n fater o gyfiawnder sylfaenol. Bod gan bobl hawl i gael tŷ, cyn bod gynnach chi hawl i ail gartre, bod gan bobl hawl i gael gwaith, bod gynnach chi hawl i fyw yn eich cymuned. A dwi'n grediniol o gael y ffactorau yna, a da ni, da ni wedi profi mwy nag unwaith, o gael y ffactorau yna, yna mae'r Gymraeg yn ffynnu ac yn byw. Mae pobl isio, mae pobl ifanc isio byw yn y ffynanlle, um, ond bod rhaid creu yr amodau yna.